א גוטן מארגן, מאנטאג פרשת ויקהל וכדו', אבער אונז גיימער לערנען היינט מאנטאג פרשת ויקהל, און די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט לעילוי נשמת א גוטע חבר מיינער, זיין זון איז געווען א בחור'ל וואס איז געווען א צדיק פון א בחור, און ער האט געסטראגעלט דורך זיין לעבן, אבער געווען אזא מין זיסקייט פון א יונגעלע וואס האט געגעבן נחת פאר זיינע עלטערן און פאר עניבאדי וואס האט אים געקענט און קעים אקראס אים האט ער אייביג געהאט אן אנבעליוועבל שמייכל און א גוט ווארט און יעדער איינער וואס האט אים געקענט איז געווען בעסט פרענדס מיט אים און איז ליידער אוועק יונגערהייט א בחור'ל מען זאל היינט די היינטיגע תורה זאל זיין לעילוי נשמתו. און טויזענטער צוהערערס אלע וואס לערנען מיט זאלן זאגן דאס לעיל נשמת יוסף בן ישראל דוד לייב, מיין פרענד דודי רוטנער, וואס מיין חבר שוין גייט שוין צוריק יארן יארן יארן צוריק צום אויפוואקסן צוזאמען אין בעדפארד גארדענס, און זיי מ'האלט מיר זיך נאך אלץ זייער נאנט, און סאו דאס איז לעיל נשמת יוסעלע וואס איז געווען א צדיק יוסף הצדיק, און עס זאל זיין טאקע לעילוי נשמתו תענית שמועתו צרויה בצרור החיים, ער איז אין גן עדן אין ישיבה פון גן עדן, סאו היינט ווען מען וועט לערנען וועט מען דעם חק שיעור אויכעט אויסהערן אין גן עדן. אויכעט היינטיגע שיעור איז געספאנסערד דורך א גוטע ידיד וואס איז געווארן מיין ידיד דורך די חק, ער פארפאסט נישט קיין טאג צו לערנען דעם חק, און ער באדאנקט מיך זייער שטארק, און איך בין אים זייער זייער דאנקבאר, ער געבט מיך כסדר זייער אסאך חיזוק, און האט מיך געקאלט ער וויל האבן א טאג א זכות אזוי ווי זיין זון האט געהאלטן א שידוכים, און ברוך השם איז ארויסגעגאנגען מיט א וואוילע מיידל, און געווען גרייט שוין פאר. געדארפט אז עס זאל זיין אייביג, ס'איז אייביג גוט צו האבן סייעתא דשמיא, מען האט דאך אייביג סייעתא דשמיא, דער אייבערשטער העלפט אלעם, אבער ער האט געוואלט ס'זאל זיין בזכות התורה, וואס אידן זיצן און לערנען, האט ער מנדב געווען און געספאנסערט אז ס'זאל זיין די זכות פאר די חתן כלה, פאר די זיין זון, דערפאר וויל איך ווינטשן א מזל טוב מיין ידיד דודי און זיין ווייב דבורי שיין, וואס זייער זון דער חתן לעזער חיים איז א חתן געווארן מיט די כלה גיטי וואס איז א טאכטער פון דער אומפארגעסליכע רבי וואלווי טורנובער עליו השלום, וואס יעדער איינער וואס האט אים געקענט האט געוואוסט אזויפיל גוטע זאכן צו זאגן אויף אים, און נאך א ריזן פארוואס אין הימל פריידט מען זיך מיט היינט מיט דעם שיעור, עס זאל טאקע זיין א זכות גדול, און זיי זאלן טאקע בויען א ערליכע ערליכע אידישע בית נאמן בישראל, און זאלן אייביג זיין העפי און פרייליך, און ס'זאל אייביג זיין גוט און צופרידן. שוין, וואס נאך? יא, אסאך מענטשן פרעגן מיך נאך קוועשאנס וועגן דעם וויאזוי קען מען אנקומען צו די די ביג פיקטשער איווענט. איך פיל שלעכט ווייל כ'האב, איך מיין כ'האב עס קלאר געזאגט אבער ס'קען זיין מ'דארף עס נאכאמאל קלאר מודיע זיין. ס'איז דא א פארום וואס אויב ביסט אויף איינע פון די קיילים וואס איז דא א מאר אינפאו, קוק אריין העסטו זען ס'איז דא דארטן א א פארם ווי מ'פילט ארויס די נאמען, און איינער פון די טויגליכע וועלן שוין נאכפאלאוען און און קאנפירמען מיט דיך די טיק די טיקעט. זייער אסאך מענטשן האבן שוין זיך אנגערופן, און איך וויל נישט אז ער זאל עס פארפאסן נאר ווייל ס'האט נישט געהאט קיין וועג וויאזוי אנצוקומען דארטן. סאו די אנדערע וועג איז טאמער שיקסטו א אימעיל צו info at chocle rav yoel. דאט קאם, און אדער אפילו די וואס האבן די האטליין זאל לאזן א מעסעדזש דארטן, און בעזהשי ת וועט איינער פון די טויגליכע העלן זיך מתקשר זיין מיט דיר, און און פארבינדן זיך מיט דיר, אז זאלסט קענען מיטהאלטן דעם הויעך געשעצטע הייליגער מעמד, ווי דארטן וועט מען מסיים זיין אסאך פון די מעשה'לעך וואס מ'האמיר אנגעהויבן דא ביים חק אונז האמיר נישט געהאט קיין טשענס עס צו ענדיגן, וועט מען האבן דא אן אפארטוניטי צו קענען סיי הערן און זעהן אויכעט ס'וועט זיין רעימת הקולות ווען מ'וועט ווייזן דארטן גרויס ריזיגע סקרינס די סטאריס וואס איך פארצייל אזוי ווי איך בין שוין געפארן אין פֿיר און פֿערציק קאנטריס. לענדער, און אויב רעכנסטו פאלעסטיין אויך איז האלט נישט ביי פֿינף און פֿערציק, אבער אונז זעמיר נישט גורס דאס, ס'איז אויף פֿיר און פֿערציק, און דאס ווערט אויך אריינגערעכנט די וואטיקאן, סאו אפשר קענסטו זאגן דרײַ און פֿערציק, אויך איז אינוואלווד אין דעם נאך אנדערע פיצעלע לענדער, ווי צום שוין געשמועסט אמאל מאנאקא, וואס איז א לאנד פאר זיך, און א פיצעלע לאנד, און נאכדעם איז דא א לאנד וואס הייסט אין איטעלי איז דא א לאנד וואס הייסט, ס'איז מיר ארויסגעקומען פון מח יעצט, אבער דא איז דא אן א שיעור מעשות, און מ'העט שוין ביי די עווענט העט מען זען און הערן אסאך פון די מעשה'לעך פון וואס כ'וועל פארציילן און צוענדיגן, פארשטייט זיך די מעשה פון פארטוגאל וכו' וכו' וכו'. און אזוי מיר יעצט גייען ווייטער דא און ווען מיר כ'האב דא די די בחורים דא וואס האלטן מיט, אפילו איך בין יעצט פונדערווייטנס און ביי מיר איז יעצט אנדערע צייטן, דאך האלטן די בחורים מיט, שכוח, טענק יו בחורים. און מיר גיימיר אריין דייוון אריין אין די מאנטאג פרשת ויקהל יעצט, און טאמער ס'וועט מיר איינפאלן נאך עפעס וואס כ'האב געוואלט זאגן, עלעכס מעט שוין באלד זאגן, באט אדערווייז מיין איך בין איך גוד נאו. איינער האט עפעס נאך צוצולייגן דא? כ'מיין עס האמער עס. אקעי. זאגט די הייליגע פסוק, פרשת ויקהל, ל' ה, פסוק ז', משה רבינו רעכנט אויס ווייטער אלע זאכן וואס מ'האט געדארפט האבן פאר די משכן, אלע אייטעמס, די אלע אייטעם ליסט, פאר מ'בויט, ווייסט יעדער איינער, מ'האט א אייטעם ליסט, אקעי מ'גייט בויען דא א ספרים שאנק, און גייט מען דארפן האבן די דעי טו ביי דעי וואן ביי עיטס אדער וואן ביי סיקס וואטעווער ווי טיף דו ווילסט אריינקריכן טוועלוו פוטערס און אזויפיל און אזויפיל און דארפסט האבן מאלדינג צו קענען מאכן מאלדינג און דארפסט האבן די סטעין צו קענען סטעינען אדער פעינט נעגלעך און אלע מיני זאכן אלע די מאטעריאל ווי מען זאגט סאו משה רבינו רעכנט אויס דא די מאטעריאל וואס נאך מען דארף האבן פאר די משכן ואורות עילים פסוק ז' ואורות עילים מדמים און הויט פון ווידער, געפארבט רויט. ווען איך זאג ווידער מיין איך פון מיין פרענד אשר ווידער, וואס איז איינער פון די גרויסע תומכים פון די שיר, און א גוטע ידיד אויך פון יארן צוריק שוין, סאו איים סארי, ס'איז מיר אריינגעקומען דא פלעין, איך הער ווידער. אקעי, נאכן אנהייבן, פסוק ז', ועורות עלים מדמם, און הויט פון ווידער געפארבט רויט, ועורות תחושים,

חכמה בינה און דעת פאר די געוויסע בילדערס וואס האבן געבויעט זענען נישט געווען סתם אזוי סתם גוטע בילדערס דאס איז געווען אויך געווען א מעשה וואס האבן געקענט מעשה חושב און מעשה א חורש און מעשה דאס באט חוץ פון דעם האבן זיי באקומען ספיריטשול כוחות חכם לב האט די אייבערשטער אריינגעלייגט אין זיי אז זיי זאלן קענען פארשטיין די דיפע סיקרעטס אדער פנימיות פון עס און אזוי האבן זיי געקענט בויען די משכן. זאגט די הייליגע נביאים ווייטער רעדט מען אונז ווייטער פון מלכים א' קאפיטל ז' פסוק י ט, ווייטער דעסקרייבט מען וויאזוי מען האט געבויעט דעם בית המקדש, ווי מען האלט אינמיטן דערציילן יעצט וועגן די זאלן, די צוויי זאלן, וואס אונז גיימער זען ווערט אנגערופן יאכין און בועז, און איך געדענק ביי די טויער פון די אלט ניי שול איז טאקע דא אויסגעקריצט אזא מין זאך, וואס דאס זאגן זיי דאס איז כנגד די יאכין און בועז, סאו די. יחכם בו, ער איז נהנה מן הקראים, דאס איז וואס מ'זעט אין די קבלה זעט מען נאך אז עס איז גרויסע זאכן, אקעי. פסוק זאגט אזוי וחסרות, און די קרוינען אשר על ראש העמודים וואס זענען אויפן אויף די שפיץ פון די זוילן, מעשה שושן זענען געווען אויך אזא אזא זאך אזוי ווי רויזן געמאלן אזוי ווי רויזעס באולם אזוי ווי ביי די אזוי ווי ביי די ביי די פארהויז ביי די פון די בית המקדש.

מילא אימת הבטן, אשל אייווער א ס וכו, דאס איז זענען געווען קעגן די צוויי זיילן אויך פון אויבן, פון און קעגן די אינעווייניגסטע טייל וואס איז געווען קעגן איבער די געפלאכטענע צודעק, והרימונים מסיים טירם סביב על כסאות השמש, און צוויי הונדערט מילגרום'ס מ'האט שוין גערעדט פון דעם פון כיפור, און צוויי שורות זענען געווען ארומגעקייטל ארום איין קרוין, און אזוי אויך ארום די צווייטן קרוין. געקרוינט און אל תראני מדייו, אף מלא עירום אל קבל דבקה, די לאי' ווער ס'רוקט טאר ווער ומנאיו מוז צאלן סדרן אבהילן לייז חור סחור, א קרוין טאג טאר ניו סעיל. ביי דע וועי די אלע וואס טאקע קארלסאן פרעגט צו מען וויל בויען דעם דריטן בית המקדש, ווייז זיי דאס און זאג זיי אז ס'האמער עקזעקטלי די די פראדאקט ליסט און זיי מיר יא יא אונז זעמער ממש גרייט ויקם עשו עמידם לאילם ההיכל און ער האט אויפגעשטעלט די זוילן אין פאראויס פונעם היכל ויקם

זאלן זיי דזשענערן די דיטעילס און זאלן, פארשטייט זיך אין אלע מפרשים זעהן מיר אונז שיינע זאכן פון יעדע זאך, און אויף על פי סוד זעהן מיר אונז גרויסע ביוטיפול זאכן ווי אין אלע זאכן אויך. זאגט די הייליגע משלי, שלמה המלך זאגט אין משלי אין כתובים, א פאלשע עדות איז נישט דא קיין ערגערע זאך ווי דעם, זאגט ער, איינער וואס טוט פאלשע עדות, און די שטראף וואס קומען אן פאר מענטשן וואס לאכן אפ פון די תורה און מצוה און פון מצוות און זיי רעדן לשון הרע, און די קלעפ וואס איז אנגעלייגט פאר די נעראנים, די אומווערדיגקייט פון שיקערן אווער די לימיט, און די וואס דערצערן די אייבערשטער דעם קעניג איז אליין שולדיג אין זיין טויט און אין די שלעכטס וואס ער ברענגט אויף זיך, דאס גייען מיר דיסקאסן אין די פיר פסוקים. פסוק כ ח, עד בליעל, א שלעכטע עדות, יליד'ס משפט, ברענגט דאך זיינע ווערטער, מיין משפט יסורים און טויט אויף א מענטש, וכ א פיר רשעים אין די מויל פון רשעים יובל א אויבן יובל א אויבן און די אומרעכט פון רשע'ס מויל שלינגט אים איין, ער אליינס לייגט זיך אריין דורך זיינע שלעכטע מעשים לייגט ער זיך אליינס אריין אין צרות, נו כוני לליצים שפתים, זיי אנגעגרייט פאר די וואס שפעטן אפ שטראפן, יסורים פון צרעת, פאר די וואס רעדן לשון הרע, און מהלומות לגב כסילים, לגייב כסילים, און קלעפ זענען אנגעגרייט פארן פאר די קערפער פון די נאראנים וואס זיי טוען דער די סטופידיטיס. קאפיטל כ, פסוק א', לייטס היין הוי משייכר, ס'האט מען שוין גערעדט אסאך מאל אז וויין איז, זעהט מען עס אויף אזויפיל פלעצער, וויין איז די, מ'איז מקדש, מ'מאכט קידוש אויף וויין, הבדלה אויף וויין, ארבע כוסות אויף וויין, אזויפיל פלעצער זעהן מיר עס ווי מצוות טוט מען דער געטוהן דורך וויין. באט דאס איז אלעס א לימיט, ס'דארף זיין א כוס, א רביעית, אביסל מער, א יענץ, א טוב א מיטב, אבער אז מ'טרינקט אזויפיל אז מ'פארגעסט די גאנצע פורפעס פון עס, דאס מיינט צו זאגן מ'ציעט איבער די מאס, דעמאלטס איז אזא טין לעיער וויאזוי ביז דא איז עס ממש הייליג קודש קדשים, א סעקונדע שפעטער יו ווענט פעסט די גבול. עס איז א ברעטעלייזער ווי מען זאגט. האסטו געטרינקען א סערטען אמאונט און האסט מיט דעם געמאכט שמחה, ביוטיפול. באט איינמאל דו גייסט אריין אין א לעוועל פון שקרות, דעמאלטס פארלירט עס די גאנצע חן און ס'ווערט, ס'ברענגט נאר די ערגסטע, די פארקערסטע. לייטס הייען, א לעצער דער וואס טרינקט וויין, הוי אומר שייכער, ער ברומט, ער וויל נאך, ער וויל נאך וויין, שייכער, אלטע וויין, וכל שוגע בו לא יחכם, וואס טייטש נארמאל שטייט אז אביסל וויין וועט דיך מאכן קלוג, וועסט דיך ארויסברענגען דיין קאנפידענס, וועסט ארויסברענגען א א גוט ווארט, איינער געכאפט א לחיים, פיין, אבער אויב טרינקט מען אזויפיל וויין אז מען פארגעסט שוין וואס מען האט געוואלט זאגן און מען קען שוין נישט גראד שטיין, לא יחכם, די חכמה וואס מען האט געזאגט מען גייט ברענגען פון וויין, דאס וועט שוין נישט ברענגען, פארקערט עס וועט ברענגען נאר טיפשות. נהמ ק כפיר איימערס מלך, ווען א מענטש גייט אויפן וואלד, איך בין דא אין א מדבר דא, ווען איינער שטייט אין מדבר אינמיטן קומט צו א מאונטען לייען און גייט און פלוצלינג גיי איך נישט יעצט מאכן קיין חכמות און קיין קונצעלעך און לאכן און אפשפעטן, ס'וועט מיך כאפן א אימה און א פחד פון סיריעסנעס, וואס טו איך יעצט? אזוי דארף צו זיין, איי מאסט מלך, די פארכט פונעם קעניג מלך מלכי המלכים מען זאל האבן די יראת שמים, מסעברו חוטא נפשו, דער וואס דערצערנט אים, איינער וואס גייט זיך יעצט רייצן מיט דעם לייב, ער האט זיך אליינס נאכדעם מען האט אים צו פארציקן און נאכדעם וועט ער נישט קענען האבן קיין טענות, דאס איז איין פשט, עס איז נאך דא אסאך פשטים אויף דעם, אז בעיסיקלי אז ער רעגט אויף וועט ער נישט פון דעם, וועט ער נישט האבן קיין סיפוק פון דעם. די מצידה זאגט אז עס איז אלעס א קאנטינועישאן, ער איז טרינקען צופיל וויין, איז ווען איינער טרינקט זיך אן צופיל וויין, זאגט מען, שטייט אין די הלכה, אז וויפיל וויין זאל מען נישט טרינקען, דאס הייסט וויפיל וויין הייסט מען זאל עס נישט, אז עס איז צופיל, אז טאמער טרינקסטו אזויפיל אז די זעסט א מלך, העסטו נאך נישט האבן קיין שום פחד פון אים, דו העסט רעדן צו אים, ביסט שוין צופיל געטרינקן. אבער אויב טרינקסטו נאר אזויפיל וויין א טראפקעלע חמר מדינה. אויב טרינקסטו אביסל וויין אז זעהסט די מילך קענסטו נאך אלץ האבן א איימענע פחד, דעמאלטס איז נאך גוט. דאס איז דיין ליטמוס טעסט. זאגט די משנה, משניות מסכת שבת פרק כב ב, משנה א', חבית שנשברה, א פאס וואס איז געווארן צעבראכן, און ס'הייבט א פאס פון וויין, מ'רעדט שוין ווייט פון וויין, ס'איז געווארן צובראכן און ס'הייבן צו קרעקן און ס'הייבן צו ליקן, מצילין האמנו מעג מען ראטעווען פון דעם, מוזן שלש ידות, גענוג פאר דריי סעודות, ואומר לאחרים, מ'קען אויך זאגן פאר אנדערע, דיר נעמט פאר דריי סעודות, דיר נעמט פאר דריי, דיר נעמט פאר, בואי קומט והצילי לכם, ראטעוועטס פאר ענק, ובלבד שלא יספק, זאל נישט נעמען קיין ספאנדזש און אריינלייגן אין דעם, כדי נאכדעם צו קענען עס אויסקוועטשן און צוריק ראטעווען אזוי. איין סאכט נעס א פיירוס, מען טאר נישט רעדן, מ'רעדט וועגן איכות חיטה, מען טאר נישט אויסקוועטשן פיירוס להוציא בי המשקה ארויסצונעמען פון דעם טרינקן, ואם יצא מעצמו און אפילו אויב ס'איז ארויסגעגאנגען פון זיך אליינס, זאל מען נאך אלץ אסיר און נאך אלץ אסור, וחמורי, ער האט זאגן אויך געדארפט נאך אביסל האט ער ווייטער קוועטשן. רבי יודא אומר אם לאכלן אויב די פרוכט איז געמאכט פאר צו עסן, היוצא מהמיטב וואס קומט ארויס פון דארט מעג מען טרינקן, ואם למשקן, און טאמער ער האט עס געמאכט וואסער טרינקן, היות איז מען אסור. זאגט די משנה, חלות דבש, חלות דבש איז א האני קאומבס, נישט האני קאומבס די סיריעל, נאר האני קאומבס מיינט צו זאגן, ס'איז דא די וואס זענען בי קיפערס ווייסן אז די האניס, זיי סטארעדזשן אסאך האניג דארטן, און אזעלכע וואקסענע פארמס וואס איז ממש נפלאות הבורא וויאזוי זיי באשאפן עס דאס, און נאכדעם. דאס נאך נאכדעם קומט מען די דעם האני קיפער און ער קוועטשט אראפ די ער קוועטשט אויס די די די די וועקס און ס'רינט ארויס די האניג פון דעם סאו חלש דבש אריז כמ ערב שבת ווי עצום מעצמון אסירים און אסור רב לוזר רב לעזער מתיר מעג יא משנה בית כל שבא בחמם ערב שבת יעדע זאך וואס ס'איז שוין געקאכט געווארן אין הייס וואסער אום ערב שבת און פאר שבת שוין איז עס מחמם מעג מען עס ווייקן אין הייס וואסער אום שבת ווייל ווייל ס'איז שוין געווען בישול ואין בישול אחר בישול וכל שלא בא בחמין אלעס איז נאכנישט געווארן געקאכט אין הייס וואסער אום ערב שבת מדיחים עס בחמין מעג מען עס נאר אפשווענקן מיט הייס וואסער בשבת ווייל אפשווענקן הייסט נישט געקאכט אבער ווייקן אין הייס וואסער טאר מען נישט ווייל דאס הייסט יא געקאכט חוץ מן המליח הישן אדער אלטע איינגעזעצטע זעלצענע פיש אמאל נישט דא קיין פרידזש פלעגט מען נעמען די פיש און איינזאלצן אין דעם, מ'האט עס אריינגעלייגט אין זאלץ, ודגים מליחים קטנים א קליינע געזאלצענע פיש נאך וואס קאליאס הוא אספינין, און אזא דינע פיש, הוא אספנין מיינט צו זאגן פון ספאניא, פון שפאניע, ספאנישע, ספעניש פיש, שער די חסון, ווייל זייער אפשווענקן איז זיעג מים מלאכתן, דאס איז די ענד פון זייער ארבעט, די זאכן קען מען שוין עסן אפילו נאר דורך זיי אפשווענקן מיט הייס וואסער, און אים הייס ווי געקאכט. ממילא איז נישט קיין פראבלעם. ס'איז אינטערעסאנט דאס ווייל, אקעי, די ביג פיקטשער צו מ'רעדן דארטן, וועגן די איטאליען פיש וואס כ'האב געהאט, אקעי. סעיף ג' שובר אדם את החבית, א מענטש מעג צו, א שובר אדם, א מענטש מעג, מעג צוברעכן את החבית, האט א פאס, לאכול ממנו, ער וויל ארויסנעמען פון דארטן גרויגערעס, טרוקענע פייגן, די טרוקענע פייגן פלעגט מען אריינפאקן אין ערד אין אזעלכע סערעמיק פעסלעך, זאגט די משנה שבת מעג מען אפהאקן א שטיק פון דעם פארמאכטן פעסל כדי ארויסצונעמען די פייגן, ווייל עס איז נישט אזוי ווי ער וויל עפעס מאכן א קהלה, פארקערט ער איז א מקלקל, און ער מאכט און אז ער איז מקלקל הייסט עס נישט ער טוט די מלאכה. די רן זאגט אז כאטשיג מקלקל הייסט יא אזוי ווי אז עס איז אסור לכתחילה, אבער דא איז עס ווייל ער דארף עס פאר די עסן מעג מען לכתחילה, ובלבד שלא יסקב מען זאל נישט אינזין האבן לעשות קהלה צו מאכן פון דעם א קהלה. ואין נוקפין מען טאר נישט לעכערן מגופו של חבית די דעקל פון א פאס דברי רבי הלל אלטר בידע די חב ד מתירים כמ ז למטה ולא כבינם מצידא דאס איז די רעגולער וועג וויאזוי מען מאכט עס למשל מאכן א לאך פון די זייט פון די פעסל און מוסר נקיבה אויב די פאס האט שוין געהאט א לאך לא יתנו ליה שעבה טאר מען נישט ארויפלייגן וועקס אמאל פלעגט מען פארמאכן די די די פאס ס'איז געווען א לאך האט מען געלייגט וועקס און וואס איז געשען איז דורך די וועקס האט מען עס געקוועטשט אזוי שטארק ווילאנג מען האט עס גלאט געמאכט און דאס איז שוין א מלאכה וואס הייסט ממלח מפני שהי' ממרח. וואס הייסט אפמעקן? און דאס איז איינע פון די למה טייס מלאכות וואס אונז רעדן מיר יעצט אין פרשת ויקח. אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט, מעשה ברור פון רבי יוחנן בן זכאי. ס'איז געווען א מעשה מיט אזא מין פאס אנקומען פאר רבי יוחנן בן זכאי ביי ערב אין די שטאט ערב, וואו מען האט געזאגט ראש השנה לוי' מחטאת, כ'האב מורא, מען דארף ברענגען א קרבן חטאת, איינער וואס טוט דאס אין שבת, ווייל ס'איז געהעריג א מלאכה. א משוגעת, א מלכות משוגעת. משנה ד', נושאין תבשל מעג שבת אריינלייגן א קעכטל תוך א בור אין א גריבע שלא ישומר, אז ס'זאל זיך האלטן, ס'זאל נישט ווערן פארדארבן פון די היץ, אמאל איז נישט געווען קיין פרידזש, אבער ווען ס'ליינגט אין א גריבע ס'איז און קאלט, קען זיך עס האלטן. ואת המים היפים, מען מעג אריינשטעלן א א כלי מיט גוטע וואסער, ברוים און קאלטע שלעכטע וואסער, למשל ס'געווען א מקווה פון קאלטע קאלטע וואסער, ס'נישט געווען קיין גוטע וואסער, האב גענומען א קייל, א פארמאכטע באטל און אריינגעלייגט אינעווייניג בשביל שיצאנו, כדי ס'זאל קאלט ווערן, און דאס איז נישט קיין גרויסע חידוש, אבער פארקערט, וועסט אצוינען, מ'מעג נעמען קאלטע וואסער, בחמה אקעגן די זון, ס'זאל ווערן ווארעם, אדער בחמין אין הייס וואסער, בשביל שיחמי, אז די קאלטע וואסער זאל גלייך ווערן, און איך האב נישט מורא אז עס גייט אויסגלייכן די גריבער אויף די ערד, אז די טאפ זאל קענען גראד שטיין. און איך האב נישט מורא אז ביי די הייסע וואסער, ביי די הייסע אונטער זון, וועט עס אריינלייגן צווישן קוילן אדער אונטער הייסע הייסע אש, וואס דאס טאר מען נישט. מי שנאש די כלה בדרך, איינעם איז אריינגעפאלן זיינע קליידער ווען ער איז געווען אויפן וועג, ביי מים און וואסער. מהלך בן קען ער ווייטער גיין מיט דעם ואין חושש, און דארף נישט מורא האבן יעצט אז מענטשן וועלן חושד זיין אז ער האט געוואשן זיינע קליידער אום שבת. הגיע לחוץ לחצונה אזוי ווי קומט אויס צו זיין בעק יארד, זיין פראנט יארד וואס איז זיין אייגענע הויף, שויתכם כמה וכמה מעג ער עס אויסשפרייטן קעגן די זון, און און איך זאג נישט אז מענטשן, און מען מעג עס אויסשפרייטן אין זון, אבל לא כנגד העם, אבער נישט קעגן פאלק, ווייל דעמאלטס וועלן מענטשן זאגן, אה, אפשר האט ער געוואשן זיינע וועש, ממילא איז עס א עישור פון מראית עין. היינט איז שוין דא א זאך וואס ווען דער בארטענירער זאגט דא אז די הלכה היינט איז שוין כל דבר שאסרו חכמים מפני מראית עין, אלע זאכן וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט וועגן מראית עין, אפילו ביי חדר חדרים אסור, זעהט אויס די חכמים האבן שוין געוואוסט אז ס'זאל זיין קעמרעס און ס'זאל זיין דאס, ס'איז נישט דא אזעלכע ווי חדר חדרים מער, אלעס קען ווערן רעקארדעד, אלעס קען ארויסגיין אין פאבליק, ממילא וואס דו קענסט נישט טון אין פאבליק טו נישט פרייוועט אויך נישט. וואס מענטשן וועלן זאגן. משנה היי. הוראיכאיץ, איינער וואס וואשט זיך ביי מי מעריב אין מי טבריא, ווען עס טאפעק, און ער וויל זיך, ער וויל זיך, ער זיך אפגעווישט, ער איז געווען אין חמה טבריא, די הייסע שטאט אין טבריא, אדער אין וואסער פון הייל, אפילו בעשר אלענטאות, אפילו מיט צען האנטוכער, לא יביאם בידו, זאל ער עס נישט אהיימטראגן מיט די האנטוכער מיט די הענט, וועגן סחיטה, היינטיגע צייטן ווען מען קומט אהיים פון די קאנטרי פון די פון די מיט די מיט די האנטוך ארום, און יום האט ער געווען, ווייל מען פסק'ט נישט אזוי, אבל עשרה בני אדם, אויב צען מענטשן מסתפקים מעגן זיך אפווישן מיט לנטוס אחת, מיט איין האנטוך, פניים, ידיים, רגליים, זייער פענעם מיט זייער הענט און זייער פיס, און מען וויל נאר עס צובירן זאל מען מעגן עס אהיימברענגן מיט זייער הענט, ווייל כ'האב מורא, כ'האב נישט מורא, ווייל איינער פון די צווייטע זאל אים וואטשן און זאל אים נישט קוועטשן. משנה ו', סוכן, מען מעג זיך שמירן די באדי מיט אויל אין שבת, און מען משמושען און און זיך רייבן מיט די הענט אויף די באדי אזוי אויף די געדערן ווי בין המים, אבל לא מסעמלין, אבער מען טאר נישט מיט כח רייבן אויף די קערפער, אדער די די די רמב ם טייטש עס עקסערסייז, מאכן עקסערסייז, זיך שוויצן און מאכן עקסערסייז, ולא מסגרן. און מען טאר נישט מיט א בארשט רייבן די קערפער, איך מיין דאס איז געווען אין מאראקא איז דא אזעלכע וואס הייסט האמאם, אין האמאם איז דא א אזא ריטשועל אז מען נעמט אזא א שארפע בראש אזוי ווי אדער אזא מין לופא און מען רייבט אפ די גאנצע גוף ממש די דעד סקין קומט אראפ פון פון באדי, און דאס טאר מען נישט טון. איין יארן לקדימה. מען טאר נישט אריין גיין אין בלאטע בעדער, עס איז א מאד בעט, וויין אויסן אפעקטעוויזן, מען טאר נישט מאכן אז מען זאל קומען צו ברעכן, אפעקטעוויזן, דער רמב ם זאגט אז עס איז א קאמבינעישן פון דריי ווערטער, אפעק טפי זן, אפעק נעם ארויס, טפי זן די איבריגע שפייז, א מענטש האט געגעסן צופיל, ער טאר נישט אריין גיין די פינגער אזוי און זיך נעמען ברעכן, וויי מעץ פאר אונז הקטן, מ'טאר נישט אויסגרייכן די א קליין קינד, מ'רעדט נישט פון א בעיבי וואס איז יעצט געבוירן געווארן, אבער א קליין קינד וואס דארף אזא עלייענמענט מיט די מיט די באדי, זאל מען נישט טון וואס ס'הייסט א חילוק פון א בחינה פון בויען פון בוינען, וויי מחזירן את השבר, א צובראכענע ביין טאר מען נישט. צוריקשטעלן אין פלאץ, מי שנפרקו ידיו אויב זיין האנט איז ארויסגעפאלן פון זיין פלאץ, אויב רגלו אדער זיין פיס, לא יצטר ל לא יטרפן בצונם, זאל מען נישט אריין ווארפן קאלט וואסער אזוי גייט זיין זיין באדי צוריק אין אריין, אבער אויך איז כדרכו ווען מען מעג יא וואשן אזוי מיט קאלט וואסער, ווען מען סראפען איז סראפען אויב עס האט זיך אויסגעהיילט האט זיך אויסהיילן, אבער די הלכה איז נישט אזוי, די הלכה פסק'נט אז מען מעג לכתחילה יא פיקסן די די הענט און די פיס אויב עס איז צובראכן צובראכן אדער ארויס פון פלאץ, סאו די קאלט וואסער טריק איז בעיסיקלי אז די נערוון פון א מענטש איז.

יוסף רבי חייא בר אבא ורבי אסא קאם אל רבי יוחנן, רבי חייא בר אבא און רבי אסא זענען געזיצן פאר רבי יוחנן, ויוס רבי יוחנן וקם ונאם להם, רבי יוחנן איז דעמאלטס געזיצן און געדרימלט, האבן זיי געטראכט א גוטע אפערטוניטי זיך צו קענען שמועסן יעצט און און לערנען און זאכן וואס מען זאל פארשטיין אביסל מער די דעפט וואס גייט דא פאר, און פארשטייט זיך די אלע גמרות דא, ס'איז סאונד ווי פלעין א סתם א שמועס, אבער מען קוקט אריין אין אסאך ספרים זעט מען וויאזוי ס'גייט, עס איז אסאך טיפערע זאכן וואס זיי דיסקאסן, באט אפילו אין פשוט גמרא פשט העמער עס לערנען אזוי. אמאל האט רבי חייא בר אבא ע ש רבי חייא בן אבא געזאגט פאר רבי אסעד נו מה אויפער שבבבל שמיינים פארוואס עפעס אינטערעסאנטע זאך וואס זיי האבן באמערקט זיי זענען ארויסגעגאנגען אין בבל זיי זעען עס איז דיפרענט דא אין בבל ווי אין ארץ ישראל למשל אין בבל איז די די די די די פייגלעך זענען פעטערע פייגלעך אין ארץ ישראל זענען זיי אויסגעמאגערט אמאל א האט ער געזאגט נע די די זאגסט נאר ווייל די האסט געוואוינט דארטן אין אין די פלעצער אין ארץ ישראל באט קאלעך למדבר עזה גיי קוק אין גאזא האסטו זעהן וארך שמיינים מהם וועסטו זעהן נאך פעטערע ווי זיי. פרעגט אים מיין מאמע אדון שבא בבל'ס מייכם, פארוואס אין בבל די ימים טובים איז מען סאך מער העפיער, ס'טוט זיך מער אזא מצב, מפני שהם עניים, ווייל זיי זענען ארעם, ממילא א גאנצע וואך האבן זיי נישט קיין וויין, זיי האבן נישט קיין פלייש, ס'קומט יום טוב, אה, טוט זיך זיי א יום טוב, מילא איז עס א גרעסערע שמחה, נא ווער? פרעגט אים מיין מאמע האט מיר חמשה בבא בבא מציונים, פארוואס די מיר חמים אין בבל טוען זיך אן שיינע בעקיטשעס און אנגעטון שיינע קליידער, אין ארץ ישראל איז פשוט יעדער היינט זיך זיין סטייל, לפי שאינם בני תורה, ווייל זיי זענען נישט קיין בני תורה, און במילא מוזן זיי קענען ווייזן, זיך באווייזן אז זייער סטעטוס, ווער זיי זענען, מוזן זיך אנטון ספעשל בעקעטשעס און ספעשל קליידער, אז מען זאל וויסן ווער זיי זענען, די תורה אליינס איז נאכנישט גענוג, זיי קענען נישט אויך באווייזן די תורה אזוי ווי ארץ ישראל'דיגע צדיקים. מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים, פארוואס די די געצן דינערס, די עבודה זרה דינערס, די גוים וואס זענען, וואס זיי האבן נישט קיין שום מאראליטי, מוז זיי המם, זיי פארשטינקן, זיי שטינקען און שוויצן און זענען פארעקלדיגעט, מפני שאוכלים שקצים נמסים, ווייל זיי עסן שקצים, אינסעקטס מיט אלע די עקליגע זאכן וואס דאס מאכט זיי זאלן האבן א עקליגע גערוך. עט דעס פוינט איטער ביי רבי יוחנן, רבי יוחנן האט זיך אויפגעוועקט, אמאל האט ער געזאגט ארטיגער, קינדערלעך, אזוי ווי מען זאגט איינער, קינדערלעך, לא כך אמרתי לכם, נישט אזוי האב איך ענק געזאגט, אמור לחכם אחוץ יד. זאג פאר די חכמה וואס איז די תורה, אחותי את, דו ביסט מיין שוועסטער, מיינט עס אזוי, אם ברור לך הדבר כאחותך, אויב די זאך איז דיך אזוי קלאר אזוי ווי איינער פרעגן, דאס איז דיין שוועסטער שהיא אסירה לך, איינער זאגט איך האב פאר דיר א שידוך, ווער? די מיידל, דאס איז מיין שוועסטער, ער דארף נישט טראכטן און פרעגן קיין שאלות און קיין הלכות, ווייל ער ווייסט קלאר דאס איז מיין שוועסטער, סאו אזוי קלאר זאלסטו זיין מיט דיין הלכות וואס דו לערנסט פאר, און נישט סתם אזוי זאגן וועלכע שיינע קיוט סטארילעך, דארפסט וויסן קלאר וואס דו זאגסט. מיר זאלן לערנען פון דעם. אויב מרייעט, דאן זאלסטו זאגן די זאכן, ממילא אויב נישט, לויטן מרייעט דארפסטו נישט זאגן די זאכן. אמר לה דרבי חייא אבער רבי אלעס קוק צו רבי יוחנן, ואולי מלא אמר אייזנמאן, זאל דער דער רבי טאקע זאגן א תשובה אויף די שאלה וואס איך האב געפרעגט. האט ער געזאגט אזוי, איך וועל זאגן פארוואס, מפני מה האופי של בבא של מיינעם, ווייסט פארוואס די בבל'ס אויפ'ס זענען פעטער, און פעטער ווי די אויפ'ס אין ארץ ישראל, מפני שלא גלו, ווייל די בבלישע אויפ'ס זענען קיינמאל נישט פארטריבן געווארן אזוי ווי די אבות פון ארץ ישראל וואס זיי האבן געהאט לערנען, שלים אויף צו שטייט אין פסוק שנה מואב בני עירוב, מואב איז רואיג פון זיין יוגנט, האט נישט קיין טראומא, ושוקט היא על שמריו, ער רוהט אויף זיין ארט, אזוי ווי וויין וואס זיצט אויף זיין זאץ, אין בגולה להלך, ער קיינמאל נישט געווארן פארטריבן, ער זיצט דארטן יארן לאנג. פרעגט די גמרא והכא מנלן די גלי', פון ווי ווייסט מען אז די עופות זענען יא פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל, דאן האט מען געלערנט א ברייתא, רבי יהודה אומר חמשים ושתיים שנה צוויי און פופציג יאר לא עבר איש ביהודה, איז א מענטש נישט פארביי געגאנגען אין יהודה. פון חורבן ירושלים די צייט פון חצדקי' ביז די צייט פון כורש, וואס דעמאלטס זענען זיי ארויפגעגאנגען פון בבל קיין ארץ ישראל קיין ירושלים צו בויען די בית המקדש פאר אַכצן יאר, ביז די בית המקדש איז פארטיג געווארן נאך זיבעציג יאר פון חורבן, וואס דאס איז געווען די צווייטע יאר פון מלך דריווש שנעמען וואס עס שטייט אין פסוק אל ההרים אשא בכי ונהי וגומר און די בערג וועל איך טראגן געוויין און קלאג, די פסוק זאגט ווייטער מעוף השמים ועד בהמה נאדו די הלכי, אז פון די עופות פון הימל ביז צו די בהמות איז אלעס געגאנגען אין גלות, דארשן דערפון די ווארט בהמה. בגימטריא, חמשן ותרתן הוה, די ווארט בהמה בגימטריא, צוויי און פֿופֿציק, פון דעם איז דא א רמז אז עס איז געווען צוויי און פֿופֿציק יאר. פרעגט די משהו אין וואס מיינט מדבר עזה, מדבר עזה איז דאך אויך ארץ ישראל, האט ער געזאגט ווייל דארטן זענען די פלישתים ביים אקיופייד דארטן. פאלעסטינערס. פרעגט רבי יוחנן, ניין מה מועדים שבבבל שמחים, פארוואס זענען ימים טובים אין בבל פרייליך ווען אין ארץ ישראל, מפני שלא היה עושה בכללו, ווייל זיי זענען נישט געווען אין כלל פון די כלל וואס ישראל איז פארשאלטן געווארן די כסדר שטייט והשבתתי איך וועל צעשטערן כל משושה איר גאנצע פרייד חגא פון אירע פון אירע יום טוב חדשו איר חודש ראש חודש ושבתו און שבת כל מועדן אלע ימים טובים. פרידא האט זיך געוואלד געפרעגט מיט א מה תלמידי חכמים שבאו מציון פארוואס טוען די תלמידי חכמים זיך אן אין זייער שיין, לפי שאינם בני מקום וואס איז נישט זייער פלאץ ממילא מוזן זיי קענען ארויסווייזן מיט א לבוש מיט א אוטסייד לבוש זייער סטעטוס ווייל אדערווייז ווען מ'איז אינדערהיים דארף מען אינשטא ווייל מענטשן זאגן אזא ווערטל במוסר שמיא אין מיין שטאט בין איך באוויסט מיין נאמען ווייסט יעדער ווייסט ווער איך בין איך דארף נישט פראוון מיט קיין שום אוטער לבוש ווער איך בין בלא מוסר תוסווי'. אבער נישט אין מיין שטאט, איז מיין כבוד אנגעהאנגען אויף מיין לבישום, מיין לבישום איז מודיע פאר די מענטשן ווער וואס איך טוה, ווער איך בין. האט מען געפרעגט רבי יוחנן מה אויב די כוכבים מזוהמים, פארוואס זענען די גוים פארמיסט מיט שוויץ, מיט שווייס און מיט שמוץ און זיץ, זאגט ער שלא עמדו להר סיני, זיי זענען נישט געשטאנען ביי הר סיני, שבשושו בא נחש אל חוה, ווען ס'איז געווען די חטא פון אדם הראשון, און די נחש האט זיך

וממילא האט ער געזאגט אף אגב דעיני לא היו, כל שכן די גרים אליינס זענען נישט געווען ביי באר סיני, אבער מזלי הא וואס זייער מזל איז שוין יא געווען, ממילא ביי קבלת הדירה זענען זיי שוין געווארן געהייליגט און גערייניגט און געהיילט פון אלע פעלערס, אזוי ווי ס'שטייט דארטן אלע בלינדע און הענקעדיגע פון די אידן זענען אויך דעמאלטס אויסגעהיילט געווארן, אזוי ווי מען לערנט אין ספרי די כתובות ס'שטייט אין פסוק את אשר יש נפוי עמני עומד היום, די אלע וואס שטייען מיט אונז דא היינט לפני ה' אלוקינו, ואת אשר אין נפוי, און די וואס זענען נישט דא מיט זייער גוף, נאר זייער מזל איז יא געווען דאס מיינט מען צו זאגן די אלע וואס זענען געווארן שפעטער גרים. ווייל דאס האב איך אמאל געלערנט אזוי, אז ווען ס'איז געשטאנען ווען ס'האט מען האט אויסגערופן דעמאלטס, איז דער מלאך געקומען קיין ג ט און אנגעפרעגט דעם דעם דעם דעם די ג ט נ ר נ נ נ איז דאס א בית לעזר? זאגן זיי ניין האלט עס אליין איר. ס'הייסט זאגן זיי האבן אלע געזאגט? ניין ס'איז געווען א וואוט. מ'איז געגאנגען דארטן אין יענע פלאץ מ'האט אמאל אויסרעכנט עטץ ווילט די תורה צו נישט. האבן זיי געפרעגט וואס איז אין די תורה? אזוי און אזוי. סאו, האט מען געמאכט א וואוט און רוב האבן געזאגט ניין, האט מען געבליבן אזוי. באט ס'איז געווען א קביצה וואס האבן געזאגט יא, אונז וויל מיר עס יא האבן, און יעצט גייט מען זיך נישט רעכענען מיט זיי ווייל זיי האבן, ווייל זיי זענען מינארעטי, האט מען געזאגט זיי עלן אנקומען, זיי עלן נאך צוריק קומען, זיי עלן ווערן חלק פון כלל ישראל נאך. און דאס זענען די גרים וואס האבן געזאגט דעמאלטס יא, האבן קיינמאל נישט געזאגט ניין. זאגט די הייליגע זוהר הקדוש. דאס איז א קאנטיניועישן וואס האבן נעכטן געלערנט וואס איז געשען ביים ביים דאווענען וויאזוי ס'ווערט א מורא'דיגע קאנעקשן צווישן קודשא בריך הוא שכינתי' וואס איז שכינתי' איז כנסת ישראל וואס כנסת ישראל איז אידישע קינדער וואס האבן א חלק לקיים ממעל ממש און ווען די חלק לקיים ממעל ממש ווערט מייחד כאילו זיי גייען ארויף צו קודשא בריך הוא, דאס ווערט די ייחוד, דעמאלטס ווערט ריווילד דער ייחוד השם וואס איז אייביג דא בעצם, נאר דאס וואס אונז מאכן מיר מיט אונזערע עקשאנס, מיט אונזערע דאווענען, מיט אונזערע מעשים טובים, דורך דעם, אונזערע מצוות, דורך דעם ברענגן מיר צו אראפ די דעם כבוד שמים, די השראת השכינה אויף די וועלט, פונקט אזוי ווי די משכן, די בית המקדש, דארטן איז געווען השראת השכינה, מיינט עס דען אז עס איז נישט געווען אין די גאנצע וועלט קיין השראת שכינה? די וועלט איז איבעראל לעת עשה פנים עיני, עס איז נישטא קיין פלאץ אין די גאנצע וועלט וואס די שכינה רירט זיך נישט דארטן, עיין אויבן אוודאי, עס איז נישטא גארנישט חוץ אים, אלעס איז ער, אלעס איז א חלק פון אים, קיין איין זאך קען נישט שטיין אן אים, נאר. ס'איז דא א פלאץ ווי ס'געווערט נסגלה די שכינה, ווי ס'ווערט דא א גילוי כבוד שמים, וואס דאס ווערט געשען דורכדעם וואס אידן טוהן מצוות, דורכדעם וואס אידן דאווענען, מאכן זיי א יחוד פון קודשא בריחי, די הייליגע באשעפער, און שכינתא, וואס איז אונזערע, וואס איז אונזער פארט וואס אונז טוהן מיט דיר, וואס די שכינה רועט דא, און אונז ברענגן מיר עס צוזאם דאס, חס ושלום נישט צו מיינען, און נישט צו טראכטן, און נישט צו האבן אפילו קיין הווא אמינא דאס איז צוויי זאכן קודשא בריחי און שכינתא וואס דארף צוזאמברענגען, נאר. אזוי ווי א א גוף האט א נעגל מיט א פינגער מיט א האנט, און ס'איז אלעס איין מענטש, ס'איז נאר פינף נעגל פינף פינגערס, סאו ס'איז דא פינף מענטשן? ניין, ס'איז איין מענטש, ס'איז נאר א חלק פון דעם איז אריינגעלייגט אין א זאך פארמעישן וואס הייסט פינגער, א חלק פון די מענטש איז אריינגעלייגט אין א פינ אין א אין א האר און דאס אלעס איז חלקים פון דעם מענטש, באט אלעס איז איינס, ס'איז אלעס איין מענטש, אבער דאס איז נאר א משל ווייל ס'איז נאך סאך מער קלארער אז די גאנצע וועלט איז אלעס. אין אויבן אוודאי אלעס איז דער אייבערשטער, און במילא נאר, נארמאל זאגסטו דאס זייט דאס איז א קאפ, דו זאגסט דאס איז אייבערשטער איך גיי מיך יעצט דינען צו דעם, ניין, ניין, נאר דער אייבערשטער מאכט אז דאס, אזוי הוויה, אז דאס זאל עקזיסטן, אלע עקזיסטענס איז, קען נאר עקזיסטן דורך דעם וואס דער אייבערשטער מאכט עס זאל זיין אזוי. מען קען אריינגיין אין א טיפערע שמועס אמאל אן אנדערעס מאל, אבער לאמיר צוריק גיין דא, ווייל דא רעדט מען יעצט פון אז ווען א מענטש קומט ארויף אויף די אלע עשיה בריאה יצירה אצילות מען קומט אראפ צו די העכסטע מדריגה און אויף די הייעסט לעוועל קומט מען אן צו די מדריגה פון יחוד קודשא בריך הוא שכינתא וואס דעמאלטס איז נפילת אפיים ווי עס שטייט אז דער אייבערשטער איז איז א מענטש וואס איז גרייט און נעמט זיך מיט צו זיין א חלק פון די נשמות וואס איז ווערט אינקלודעד אין די חלק פון די שכינתא וואס דאס ווערט צוזאמען ביי די יחוד דאס איז א מורא'דיגע היי לעוועל פון זיין קאנעקטעד צום אייבערשטן וואס דאס איז צו פארשטיין דארף מען עכט קענען גוט לערנען די אלע זאכן און גוט עס פארשטיין מ'זאל עס קענען מסביר זיין, ווייל חלילה וחס טאמער ס'איז נישטא קיין קלעריטי אין דעם און מ'הייבט אן צו לערנען און מ'הייבט אן צו זאגן וואס? ווער? דעי מענטש? יא און דעי ממילא וועל איך זאגן דא מער אזוי ווי די לשון פון זוהר און נישט פרובירן אפילו אריינגיין ביקאוז דאס האט געדארפט זיין עכט א הויעכע מדריגה אזוי ווי די תלמידי פונעם רבי שמעון האט פארציילט רבי חייא ווייטער אזוי, רבי חייא האט פארציילט ווייטער צו רבי אבא און רבי יוסי און רבי יצחק אזוי, מילא דא דאס ווערטער וואס איך גייער יעצט זאגן, שמענה ברוזין דבציינא קדישא, האב איך געהערט אין די פון די סודות פונעם הייליגן ליכטיגקייט, וואס דאס האט געמיינט, ער האט געמיינט צו זאגן רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, ולא התייב לי רשי לגלוה, און ער האט מיך נישט געגעבן קיין רשות דאס מגלה צו זיין, בא לחי נאר פאר ענק חסידי עליונים וואס זענען געהויבענע חסידים, און איך געב עס נאר איבער פאר ענק דא, פאר די וואס הערן צו דעם חק, ווייל די וואס זיצן און לערנען תורה, זיי קענען פארנעמען צו הערן אפילו סודות התורה, און וועגן דעם ווייל עס איז געדרוקט אין חק ממילא קען מען עס זאגן ווייטער. סתם אזוי וואלט איך עס נישט געקענט פארלערנען, אבער עס איז א חלק פון די חק. אז וואס? די אי בהאי שעתא וועלט דעמאלטס, אויב אין יענע צייט וואס האבן גערעדט דעמאלטס, די אי נקטא, דער אייבערשטער כאפט אן נפש'ן, נפשות ורוח'ן און רוחות בראי' דדבקות אחודה, מיט א רצון איינס פון אזא מין דביקות, אזא מין קאנעקשאן, אי ישבה ליבא ראיסא דלדא, דעמאלטס דער מענטש לייגט זיין גאנצע הארץ און זיין רצון אויף אזא לעוועל, אז ער ווייסט אז ער גייט יעצט ארויפגיין יעצט, כביכול, מיט די מין זיווג, מיט די מין יחוד. פון קודשא בריך איז שכינתא אין אים, קען עס מיינען אז זיין נשמה גייט ארויפגיין און קיינמאל נישט צוריק אראפקומען. באט ער איז גרייט, ער איז מסכים פאר דעם, מיט א מסירות נפש, אז ס'איז דא אזא מעגליכקייט, הי איז גאנא דו איט פאר איט. כאטש ער קומט צוריק און ער בלייבט צוריק לעבן, און ער זאגט ווייטער אשרי ואבוא לציון, אלעס נארמאל, אבער אז ער איז גרייט, זיין הארץ און זיין רצון איז דארטן, ויאהב נפשי, און ער איז זיך גרייט מוסר צו נפש זיין, בדבקיסא באי הי' ראיסא, צו מיט דעם דביקות פון דעם רצון, פון דעם דיזייער. להכללה לה בהאי דבעקיסא, אז ער זאל נכלל ווערן זיין נפש אין די דביקות, אי איסקבלת בהאי שעתה, אויב ווערט מקובל זיין אין יענע צייט בהאי ריסא מיט יענע רצון, די אינער רוחין ונפשין המשמעות מיט די רוח, נפש, און נשמה, די אי נקטה. וואס וואס וואס זי כאפט אן, וואס די שכנה כאפט אן, האי אי בר נש די איסט צרור בצרור דחיים, דער מענטש איז זוכה אז ער ווערט אריינגעכאפט אין דעם פלאץ פון צרור החיים, אין די קאנעקשאן, אין די אנגעבינדן פון לייף, בהאי עלמא סיי אויף די וועלט, ובעלמא דאתרא און סיי אויף יענע וועלט. וסי, און נאך מער, די בעל איז כללא בכל סטרא מלכא מתריניסא, ער דארף זיך קאנעקטן מיטן מלך און מלכא כביכול, פון אלע צדדים, מלעילה פון אויבן און מסתר פון אונטן, ס'הייט שוין די שפע וואס קומט פון אויבן, און די התעוררות וואס קומט פון אונטן, ולהתעטרה און זיך באקרוינען מיט די שמועסן מיט די אלע נשמות מכל סטרא און אלע זייטן, אזוי ווי מיר זעען, התעטרה בנשמתן מלעילה. ס'ווערט באקרוינט מיט נשמות'ם מיט נשמות'ם נשמות וואס זענען אויבן זענען שוין נישט דא מער אויף דער וועלט, זיי זענען שוין געגאנגען אויף די הייער לעוועל, סאו מיט זיי ווערט באקרוינט ווער ס'אתר און ס'ווערט אויך באקרוינט מיט נשמות מן הסתם מיט נשמות וואס לעבן נאך דא אויף דער וועלט, די נשמות וואס געבן זיך איבער יעצט צו זיין א חלק פון דעם.

וואס מיינט צו זאגן די מדת היסוד וואס ווערט אנגערופן שלום, כגוונא דאהי שלום לעילא, אזוי ווי עס איז דא א שלום אויבן, עס איז דא א יסוד פון אויבן און עס איז דא א יסוד פון אונטן, אהי די ברך ל למטרניסא, די מידה, די ברך ל למטרניסא, ברך קען זיין טייטשן בענטשן, עס קען אויך טייטשן אזוי ווי בריחה, שעפן אדער קאנעקטן, למטרניסא, צו די קווין, די מלכה, ואכלה לה. ועטרת לו בכל עטרן, און באצירט זיך און באקרוינט זיך מיט די אלע קרוינען. הויפוך אויף אזוי אויך הייב אנאש דעם מענטש, קדשו בריחי קרא לה שלום לסתר, דעם מענטש וואס איז זיך מוסר נפש ביי נפילת אפיים, דער אייבערשטער רופט אים אן לשלום פון לשלום אונטן, כמו דארט אמר ויקרא לו השם שלום, דער אייבערשטער רופט אים אן שלום, כל יומו הכה קרן לו לעילה שלום, אין אלע זיינע טעג אזוי רופט מען אים אויבן אויכעט שלום, בגין די אכלה ואתה למטרניסה לסת און וויבאלד ער באקרוינט זיך און ער באצירט זיך מיט די מלכה אונטן, כגוון להיא שלום לעילה, אזוי אויך איז דא שלום אויבן. וכד, הסתלק ההיא באנאש מעלמא, ווען דער מענטש גייט אוועק פון דער וועלט, נשמת סיי סלקה, זיין נשמה גייט ארויף ווי בקע בכל אין רקיען, און קרעקט תרו, גייט דורך און שפאלט דורך אלע הימלען, ס'האט נישט קיין שום אבסטיקלס, ער קען אנקומען גלייך צו די הייעסט לעוועל, ולית מאן דיימך בידי, ס'נישט דא קיינער וואס קען אים צוריקהאלטן, וועל זיך דא אלע מיני זאכן וואס זיי האלטן צוריק און האלטן פרובירן צו צו קאנטראלן ווער יא, דו קענסט נישט גיין ווייטער אויף די הייכער היכל, דו קענסט יא, דו קענסט נישט, וואס זענען דיינע מעשים, וואס זענען דיינע מעשים, אזא איינער וואס איז אנגעקומען צו אזא מין לעוועל פון פון יחוד, אזא איינעם האט א פעס, א ווי איי פי פעס, און ער קען אנקומען סטרעיט אפ, וקידשא בריך קרא אליו ואמר, די אייבערשטער רופט אים אליינס אריין און זאגט, יבוא שלום, שלום, קום ארויף, דער וואס ווערט אנגערופן שלום, קום ארויף דא, שכינתא אומרת, און די שכינה זאגט, יניחי על משכבותם, אז דער זיין ער זאל רוען זיין זיין גוף זאל בלייבן אויף א רו זאל בלייבן רוען אויף א גוטע אופן, ויבטחון לו תלית סתירה דאפרסה מן הדחיה, און ס'עפנט זיך אים אויף אזא מין שפע פון דער מידת הבינה וואס נאר צדיקים זענען זוכה צו דעם, וואס ווערן אנגערופן דרייצן בערג אדער דרייצן שורות פון א ריינע אפרסה מן ולא יהא מאן דאימכר ווי דו הייסט, ס'נישט דא קיינער וואס קען דיר צוריקהאלטן צו באקומען די הייעסט לעוועלס אוו אנער, ווייל דו זכאי אי מאן דאישא אליבא דאיסא לד אויף דעם, וועגן דעם אז ווער וואויל איז ווער ס'איז ווער ס'האט זיך אריינגעלייגט ממש זיין הארץ און זיין רצון צו דעם בשעת נפילת אפיים, ווייל דא כתוב אין אויבן שטייט דאס וואס מ'האט געלערנט כל נדיב לבו, איינער וואס האט צוגעלייגט זיין הארץ יביא עיהו את רוממות השם לגבי מלכי עילאה, צום היבש הויכן קעניג כבוד די איתמר. אזוי ווי זיי האבן געענדיגט דער סיקרעט און זיי האבן עס פארשטאנען, אדער אונז זאגט מען נאר נאך, אבער זיי האבן עס פארשטאנען קלאר וואס דא גייט פאר, און זיי זענען געווען אזוי עמאושענעל, ארום רב אבא ק ל, רב אבא האט נישט געקענט זיך איינהאלטן מער און האט זיך אויסגעשאסן א געוויין, ואומן און האט געזאגט וויי רב שמעון, אוי וויי איז אונז, אונז, אונז, אונז האבן אזא מין פעין וועגן רב שמעון, אז וואס? אַנד בחייהן, רב שמעון, ביסט דאָך אַלץ לעבעדיק. ואנו בכינא, אַלאָך, אונדז וויינט מען שוין יעצט אויף דיך, פאַרוואָס? לוי, אַלאָך בכינא, נישט אויף דיך וויינט מען אונדז. אונדז ווייסט מען, דו זאָלסט אָנקומען צו די העכסטע לעוועלס גלייך ווען דו קומסט אַרויף אויף יענער וועלט. אלא בכינא על חבריא, אונדז וויינט מען אויף די חבריא, אונדז מוז מען בלייבן פאַריאָסמט אָן דיך. ובכינא על עלמא, ווייל, ווייל, עקשעלי די גאַנצע וועלט שעפּט פון דיין שפע, פון דיין ליכטיקייט. רבי שמעון, כמציון די שרגא, די אדליק לעילא ואדליק לסתר, רבי שמעון איז אזוי ווי א ליכטיגקייט וואס צינדט אן סיי אונטן, די גאנצע וועלט שיינט, און סיי די גאנצע און סיי אויבן און סיי אונטן, איבעראל שיינט, ובנהורא, און מיט די ליכטיגקייט די אדליק לסתר, וואס ער צינדט זיך דא אן, נהירין כל בני עלמא ווערט די גאנצע וועלט ווערט באלאכטן מיט דעם. איז וויי לעלמא וויי אויס פאר די וועלט, כ'האב די סטארק נהורא ווען ס'וועט אוועקגיין די ליכטיגקייט די לסתר פון דא אונטן בין נהורא דערעילא און ס'וועט זיך קאנעקטן מיט די ליכטיגקייט נאר פון אויבן דארטן מאן ינער נהורא דערעיס לעלמא ווערט אונז באשיינען די ליכטיגקייט אזוי ווי רבי שמעון האט געטון קם רבי אבא האט רבי אבא זיך אויפגעשטעלט ונשק לרבי חייא און ער געבן א קוש פאר רבי חייא ואמר לייט האט אים געזאגט מילין אילן הבטחות יודוך די איז אויך געווען די די ווערטער וואס די האסט יעצט געזאגט איז געווען אונטער דיין האנט ווייל דו קדשא בריחא שדרני עד הכא און אויף דעם האט דער באשעפער מיך געשיקט ביז דא לאז חברה מוכן איך זאל קענען מיט דיך קאנעקטן זכור חלקי אוי בין איך לאקי בין איך וואויל וואויל פאר מיך זאגט דער הייליגער רמב ם אין הלכות תפילה פרק א' תפילת עלי' איין פאכסן מהם די אלע תפילות וואס מען האט אויסגערעכנט די דריי תפילות אדער אדער פיר אדער פינף ווענדט זיך וועלכע טאג זאל מען נישט מאכן ווייניג פון דעם, אויף מוסיפין על המקען צולייגן, אם רוצה אדם להתפלל כל היום כולו, א מענטש וויל דאווענען א גאנצן טאג, רשות בידו, איז רשות מיט אים, וכל עושה התפילות של יוסף כמקריב ומקריב נדבות, די אלע תפילות וואס ער האט מוסיף געווען איז אזויווי איינער וואס מקריב נדבות ער וויל מקריב זיין נאך א קרבן נאך א קרבן, לפיכך וועגן דעם צריך שיתחדש דבר בכל ברכה וברכה, אז ער דאווענט נאכאמאל ער דאווענט נאכאמאל נאכאמאל נאכאמאל, זאל ער אייביג צולייגן עפעס צו יעדע ברכה מן המציאות פון די מיטלסטע ברכות מעין הברכות. ואם חידש אפילו בברכה אחת, די, אפילו ער האט נאר צוגעלייגט איינע פון די ברכות, אביסל צולייגן איז שוין גענוג, פארוואס דארף ער דאס טון? כדי להודיע מודיע צו זיין שהיא נדבה, אז דאס איז א נדבה ולא רישא חובה, נישט מען זאל זאגן מארגן מען מוז דאווענען אזוי ווייל ער האט געדאווענט אזויפיל און אזויפיל, ניין, ער האט עס אליינס געוואלט, ס'איז א רשות געווען, נישט קיין חובה. אבער וואגומ הראשונה וואגומ האחרונה, די ערשטע דריי און די לעצטע דריי, לעולם אין מוסיפין בהם זאל מען קיינמאל נישט צולייגן קיין ווארט פון צו דעם, ולא פוחתין בהם זאל מען נישט צולייגן און אראפנעמען, ואין משנה בנדבה מען זאל נישט מען זאל נישט גארנישט טוישן, זאגן נישט די מפרשים אז דאס איז נאר געזאגט געווארן פאר יחיד, אבער פאר א רבים ווען מען איז דן צוזאמען אין א מנין, דעמאלטס איז דא יא זאכן וואס מען לייגט צו, אין סעודת מאה תשיעי לייגט מען צו זכרני לחיים, מי כמוך, וכו' וכו'. זאגט די סעיף ב', עיין הציבור מתפללין תפילת נדבה, לפי שעיין הציבור מביאין קרבן נדבה, לא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתיים אחת חובת היום ואחת נדבה, לפי שעיין מתנדבין קרבן מוסף, ויש מן הגאונים מי שהורה ס'געווען גאונים וואס האבן געפסקנט שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות ויום טובים, לפי שאין מקריבין בהם נדבה אלא חובת היום בלבד. מס' זאגט דער רבי חיים וויטאל אזוי אין שער קדישא, אמרי בזוהר הקדוש פרשת רמץ האב איך זיך געלערנט געפיין די צדיקיא דלא משכ בהאי עלמא בשר הנעלם להאי קליפא, די באדיס פון די צדיקים וואס זענען נישט נאכגעשלעפט געווארן אויף דער וועלט נאך די פלעזשערס פון די טומאה, לא שלטה ליה ריח מסואבה כלל, און נישט דא קיין שליטה בכלל אויף זיי פון די אויף זיי די טעמע, די לוי'ס איינגעבן בהאי עלמא, ווייל זיי האבן נישט גענדזשויעט, זיי האבן נישט געהאט קיין שום פלעזשור אויף די וועלט אלא מתענוגת דמצוה, נאר פון ספיריטשול פלעזשורס, ווי שבתן וחגן און שבתים יום טוב, פון דארטן האבן זיי גענומען אלע פארגעניגנס, ההיא ריח מסואבה, די ריח הטומאה, לא יוכלו לשלטו עליה כלל, קענען אפילו נישט באגעוועלטיגן זיי, כיוון די לוי'ס איינגעבן מיט דערליי כלים, ווייל זיי האבן פון קיינמאל נישט קיין הנאה געהאט פון זיי. ווי איז היינט די לייב ביהמ ד חולון? וואלט מענטש א געטוהן אזא ל ע ער ער ער האט יא געהאט פון דעם מער פלעזשערס פון די חתימה? א לייב האט מען אויף דעם געזאגט געווארן וזרעתי פרס על בניכם, איך וועל פארשפרייטן די מות פון ענקער בוך אויף אייער פנים, מתנא דבעל יאיר, מתנא דבעל יאיר שרייבט אזוי, בלויז דורך אדם לתורה א מענטש קען נישט זוכה געווען צו לערנען תורה, א מענטש זעהט ער איז נישט זוכה געווען צו לערנען תורה, יבקש רחמים, זאל ער בעטן דעם אייבערשטער, על אכילה שתיה סיילה שלא יכנס לך מאיו, ער זאל נישט ער זאל נישט צוקומען צו עסן צופיל איבעריגע זאכן, וואס דארטן כאפט מען זיך אן די אלע קליפות אין די טעמע, ואמר קדמנני הגדר, דאס לייגט שוין צו די חידה, ואמר קדמנני די פרידיגע האבן שוין געזאגט הגדר המפלה לאדם מן המאכל, די בעסטע גדר פאר א מענטש זאל נישט צוקומען צו קיין עבירה, איז ער זאל זיין אפגעהיטן און נישט עסן און טרינקען עקסטערע, וכסוף וואס עס שטייט שומר פיו ולשונו, א מענטש היט אפ זיין מויל און זיין צונג, נארמאל מיינט עס צו זאגן וועגן רעדן, אבער עס קען אויך מיינען פון עסן, שומר מצרות נפשו, היט ער זיך אפ פון צרות פון זיין זעהל. ברוך השם לאור מן העולם אמן ו. איך הער נישט. העלאו? אמן ו. אָ מײַן שכּוח! זײַט געבענטשט!